Abatmy? Hany bar ol aňkawy çagyrsana. Ýeri siz tizräk bolýaňyzmy?
Ýeri sen nämä gygyrýaň, gidiber-dä gitjek bolsaň. Men bir wagt gitjekdim.
Gitseň ýeňsäňe doňdyrlar-da, hiç ejeň bilen oňuşyp bolanok ahyryn. Bäş gülläp mata-marlyk ýygnamakdan başga işleri ýok. Barybir otludan gijä galdyk, ýer men oňa näme jogap bererin.
Eýsem bilýämiň, oglum, belki bu zatlaň bary gowlugadyr. Öýde erkegiň kimdigini ol turuwbaşdan duýsa ýagşy, erkek öýüň hojaýynydyr, diýenini etdirmelidir.
Kaka, men saňa bir maslahat bereýin, bu hakda sen gaty gürlemegin. Ýerinem bolupmyş.
Seň Nähili hojaýyndygyňy obada hemmeler bilýär ahyry. Eje!
Onda men oňa göz görkezeýin.
Ine, şeýle goňşular. Biziň gelnimiz şäherli, däp-dessurymyzy bilýän däldir. Eger birden gyňyrlyk edäýse-de, Aý, Maral!
Aýrylsana, oňa üns berme! Tolgunmasana, Maral, bizden sypyk gitjek ýeri bolmaz. Oň şäherligdeniň zyýany ýokly, men özümem şäherde telim gezek boldum. Ine, alyň, sizden etjek haýyşym, gelnimi oňatja geýindiriň. Ynha, oň geýimleri, bir-de şaý-sepleri, bir joraby, şu ýerde-de ýaglygy bardyr. Aý, sen olary çaltyragy guratsana!
Wah, aýryl diýdim saňa!
Sen olara göz görkezýäň-ow! Sen gülen bolma, men öz gepimi gögerderin. Menem öz diýenimi ederin. Ýer bu hysyrdylaryň ählisi nämä gerek, barybir ol bu ýerde ýaşamaz. Men ony şähere alyp giderin. Äkidip emdir gör. Hüň, bolan bolşuny. Şähere alyp gitjekmiş. Men seni garran çagymda masgara etmek üçin ösdürmändim. Ine, ýene bir ýalan. Eje, heniz bu zatlar geýmez-ä.
A sen gürleme, senden soralanok, ine, ýene bir köýnek. Geýmeke mejbur ederis. Biz öň şäherlidigine bakyp durmarys. Meň giýewimem şäherde dükanyň müdiri bolup işleýär. Eger ol şu geýimleri geýmese, biziň bosagamyzdan aýajygynam ätmez. Oň bilen sen däl-de, men ýaşaşmaly, oglum. Almyrat. Haçan sen meň gözelim, meň ýanyma gelersiň? Men saňa köpden bäri garaşýan. Ýöräň-dä!
Wah, men hemme zatlary bir saldymmykam? Köýnegi saldym, joraby, ýalygy, çyrpyny. Ugra çaltyra! Wah, dursaňyz-la, meni ýatdan çykarypdyr, men galgoş salmagy unudupdyryn ahyry. Gan çaltyrak ugran!
Eşegiň başyň iziň nisen gözüň körmi nirä sütürlüp gelýäň. Däp dessur babatda alalaşdygyň bolsa. Howala urap bilemizok. Aý berekella Maral.
Oho hakyt gazet üçin şaplaşyp duran waka men okyjylary bir şatlandyraýyn. Maral men seni gutlaýan. Öz epiňi gögertdiň ýöne ynha eşek welin seň bilen razylaşmaýa. Nämä syrtarýaň gowsy gelle kömek et. Han sen meň atymy sakla. Häzir görersiň ine. Hany aýrylyň, turuň akaly, aýrylyň.
Gozgak diýsäni. Hany tur akaly ýeriňden, olar owadan gelin getirmäne barýarlar. Ana boldy, ana indi ýöräberiň arkaýyn. Hany aýrylyň hany, aýrylyň diýen. Sen nädip oň dilini tap. tutduň. Men oňa şeý diýdim, Eger ýeriňden turmasaň. Ynha, görýämiň, bu oňa ýarady. Ýa, tersine, ol gorkdy hemem urarlar öýdüp gaçyp gitdi. Elbetde, däp-dessurlaň nämedigini eşek nireden bilsin? Aý, o däp-dessurlar köneldi ahyry. Ýeri, ýeri, ýeri bolýar, ýeri. Sen tetelli masgarabazlar üçin könelendir. Şeýdem köne däp-dessurlar boýunça sen galoşlaryňy arşalýarmyň? Weý,
Men guraýyn galoşy berme ul daýypdyryn.
Wah, wah, wah.
Han ha bolar. Sen taýyn bol, biz häzir şähere gidýäs.
Goňşy taýýar bol.
Maňa iliňiz degirmäň. Bize geçmäge ýol beriň. Serediň, öýlenjek ýigit birden sümülip geçäýmesin. Sen nirä süsdürilip gelýäň, ýeri binäm boldugy? Sen näme üçin bizi garşylamadyň? Men şeýle bir utandym. Men baryny saňa soň düşündirerin. Häzir bolsa tizräk min maşyny biz şähere gidýäs. Näme üçin? Han tizräk bolsan, entek bizi görmänkäler ugraly. Men-ä hiç zada düşünýän däldirin. Olar nika toýuny köne däp boýunça geçirmek isleýärler. Dek boýunça iýdim o diýýäniň näme? O diýýänim nika toýuna gabatlap saňa toý köýnegini geýdirerler agzyňy ýaşmak bilen örtmeli borsuň.
Bu oýun oýunjak däl Selbi aklyňdan adaşma. Ýok muň özi örän täsin bolar. Olar seň başyňy kürtatarlar gürleşmegem gadagan ederler. Jemşit hany eşikler. Güljan! Güljan! Men seni tanamadymam, sen nähili owadan bolupsyň, örän owadan. Saňa bu eşikler şeýle bir gelişýä. Eger ähli gelinler şeýle garşylaýan bolsalar, onda meň saňa haýpym gelýär. Olar meni tasan bogup öldüripdiler. O bezäp geýindirip oturan gelinligiňiz meň gelnim däl, ine meň gelnim.
Muny oda ýakyp bilersiňiz.
Guduzlan ýaly-la bular, waýeý! Ynha biziň gelinligimiz.
Gül jan, tizräk surata düşür goý ýadygärlik galsyn. Gaty ir şatlanýan bolanda saňa bu täsinlik örän gymmat düşer. Men bolsam gaýnymyň göwnünden turasym gelýär. Besdir gürleme.
Gelniň ýüzüni görkezmeli däldigini bileňokmy? Häziriň özünde ýüzüňi tut. Nädip?
Şeýdipmi?

Ýok, bu aňkoňky bolýa. Diýmek, diýmek, bi Myradyňky bolýa. Häý-häý, deseň bir diýsänim. Bes et-haw gülkiňi! Eýsem bu kimiňki bolýarka? Haý, ýadyma düşenok-da. Ýene başdan başlamaly boljak-da. Diýmek, bi-de Äý, al kakmyş diýsäni. Jemşit!
Aha, gel-ä. Goý diňlesin.
Kakasy, aý, kakasy, sen bu ýerde kime seredipsiň-ä? Saňa seretdim-ow, saňa seretdim. Ýuwaşrak, ýuwaşrak, oýararsyň. Zyýany ýok, goý oýansynlar. Olar agşama çenli ýatmaly. Menem bolsa daraklymy alyp ýöremelimişim. Ýeri bolýa-la, goý ýatsynlar. Gelnime bakyp doýup bilemok. Jemşit ony gelen badyna şähere alyp gitmek isledi. Gelnim bolsa, Kim ejesini ynjytsa, ol bagtdan mahrum bolýar diýýä. Hany sen gowusy aýtsana, şü çaý gaýnadylany kime ertip bermeli? Weý, sen indi öz zadyňam tanaňokmy?
Siziň bäriňiz nähili oňat eken derýa bag bolaýyňda.
Gudratly güýçli Taňrym oň günäsi üçin meni bagyşla weli. Jemşit şindem ýatyrmy?
Näme üçin?
Näme üçin beýle gargadyň Taňrym?
Näme boldy enejan? Ýaşymyzyň soňunda bizi masgara etdiň, masgara etdiň. Sen ýarym-ýalaňaç köçä çykmaga neneň het edip bildiň? Sen neneň het edip bildiň? Ertiriň özünde seň ähli isgileňňi ýakyşdyraryn, ýegejesinem goýman. Seret, o nämeler edipdir, sen bolsa ýatyrsyň. Sen diýre-de, hany, hany, sen diýre, tur! Geri, geri! Ýeri, näme boldy? Ýe, näme boldy, eje? Ol wah üstesine sazam goýberýäler-ä.
Jemşit, näme boldy?
Sen näme hiç zat aňyňokmy? Sen şu geýimiňde gitdiňmi?
Howwa, ýer näme? Ine, bar bolan zadam şo-da. Ejem şo sebäpli gygyrýar. Jemşit.
Ýer näme? Eýse men suwa düşmäge-de toý lybasynda gitmelimi-hä? Elbetde!
Indi şo lybasy geýmän ýekeje ädim ätmäge seň hakyň ýokdur. Şoňa-da ähli däpleri berjaý etmek diýilýär.
Jemşit, o däpler diýýäniň näme sen? Ä, şo diýýänimmi?
Ýüzüňi açyp köçä çykmaly däl, ine bu bir. Ulular bilen diňe kijijikleň kömegi arkaly gürleşmeli, ine bu-da iki. Meň ejemiň kakamyň näme isleýändigini olaryň ýarym sözünden aňmaly, ine bu-da üç. Bu ýagdaý uzak dowam edermi? Aý, neme, ýagny on bäş, ýigrimi ýyl, Entek sen garrýançaň. Seň şu degişmäňe men düşünemok. Ýeri, ýeri, ýeri. Men, men degişemok. Ýadyňdam, Selim, men saňa başdan duýdurypdym. Şähere giden bolsak, bu zatlaryň hiç haýsy bolmazdy. Seň bolsa oýun edesiň geldi. Gojalar üçin muň nämedigine sen indi welin düşündiňmi?

Ýöne. Saňa gülleýän agaçlardan, kümüşlew öwüşgin berýän mukaddes Aýdan kasam edýän.
Aýdan kasam etme sen, hemişelik däldir-aý, öz görküni hälişin üýtgedip durýandyr-aý. Goý, seň söýgiň menden ýüz öwürmesin indi. Onda men nämeden kasam edeýin? Asla kasam etme sen. Eger şony isleseň, kasam edäý özüňden. Meň kyblegähimiň hut öz ýüreginden. Şonda Saňa ynanaryn men. Eger ýürekdäki duýgy. Ýok,
kasam etme sen, Jemşit! Birden betbagtlyk bolsa bagtyň elinden gidermän dostuňa ynanmak gerek hem ýürekden söýmeli. Uzak ýolda gazanan zadyň ýitirmek aňsat. Söýgiňi gam-gussadan gorap saklamak kyndyr. Goý, kyn bolsa bolubersin. Alyslara gidýän ýollar joşgun ýazlar ülkesine şol ýol bilen ýetip bolar.
Ýer bolýa onda. Parhy ýok ol sähralykmy ýa-da darajyk ýodalar. Biz şähere gidýäs.
Görýän welin sen bu ýerde ýerläp bilmersiň. Eger dostuň ýanyňda bolsa sen näme gaty gördüňmi? Ýok.
Sen öz bagtyňy taparsyň.
Ýöne Irowiç, barybir biz bu ýerden gitmeli bolarys. Şoň üçinem irräk gidenimiz gowudyr. Jemşit, sen meni bagyşla. Gel birneme garaşaly. Belki ähli zatlar düzelişer? Maňa nähili kyn düşýändigini sen bir bilsediň. Sen öz adamyň hakda şu ýüpek gurçuklaň aladasyny edişiň ýaly alada edäýsediň.
Adamymyň el-aýagy bar, ajyndan ölmez. Ýer besdir, besdir.
Men ýadadym. Boldy. Ýöne men öz gurçuklamyň aladasyny etmesem, menden başgalaryň aladasyny hiç kim etmez. Ine, meň gurçuklam beýlekileňkiden has öň pile sarap başlar. Hä, pile sarar diýsene. Gyzym, bu daňyny eşege ýükle. Gaýynataň ýol ugruna taşlap geçer. Görsene, bu lybas saňa nähili gowy gelişýä.
Ýeri sen nirä süssenekläp geleň, näme gözüň ýokmy? Görsene muny. Aklyňa döneýin. Ähli gerek zatlary salypdyr. Göýber!
Göýber diýýän men saňa! Saňa däl ahyry! Ýeri, göýbersene!
Näme gerekdigini özünden bilipjik salaýypdyr-da.
Ýeri meni masgara etmesene! Göýber, göýber, göýber diýýän saňa!
Ýene çaýdan gazyň ysy gelýär. Haçan sen maňa ojaryň oduna çaý gaýnadyp berjek diýýän. Bu gün çaýy gelin demledi. Oňa aýsana, garry! Gelniň üstüne atan bolmasana. Sen maňa bir idili çaý bereňok ahyryn. Şu seň eliňden idilli çaý içenim ýadyma düşenok-a. Waý, tükenmezine tutdy.
Gün çök bary nüwüpdirler, hamara men bir aýlyk ýola gidýän ýaly.
Eý, Hudaý, gelnimize näme bolduka? Waý-eý! O seni eşege meňzedýä. Hiç haçan oň ýanynda maňa sesiňi gataltmagyn. Men arkaýyn işe gitmämi bir goýsaňyzlaň. Wah, sen meň hossarjygym, biz oň bilen sögüşemizok ahyryn.
Aý, agy kakmyş diýsäni. Ýaprak ýatdan çykaraýma. Ondan gaty görme. O mährem goja. Seň özüňem görersiň. Men Hudaýa şükür oň bilen gyryk ýyldan bäri ýaşaşyp gelýän. Eşek ýapragy elimden aldy. Ýeri onsoň iýdimi? Näme üçin meni çagyrmadyň? Maňa siz bilen gürleşmek gadagan ahyry. Hawa, göz öňüne getirip gör, hatda seň pikir edişiňdenem artygrak. Selbi, eýsem seň özüňe hormat-sylaň ýokmy? Muňa öz mertebeň depelemegi ahyry. Janmyrat, meň her iki dejim gapdaldan synla. Sen oýlanman bir zat aýdaýýaň. Bu hemme halatda kömek edibem baranok. Men gaýynenemiň mamla däldigini bilýän, oň özüniň düşünmegini isleýän. Garaz gepiň gysgasy, sen ony täzeden terbiýelejek diýseň üstünlik arzuw edýän. Aý beýle-de däl-le. Eger beýle-dä bolsa, onda ähli zat öňki-öňküligine galardy. O meni örän gowy görýä. Ýeri gowy görende näme? Muň özi seni ýaşmakgyl saklamaga päsgel berenog-a. Güljan, men seň tigiriňi sürüp göräýin. Süräý.
Ýöne men düşünemok. Beýle tabynlyk sende nirden peýda boldy? Institutda sen başgaçadyň. Sen meň näme etmegimi isleýäň? Gaýnym bilen adamyma tüýkürip öýden çykyp gitmegimmi? Gurt agzasaň gurt geler diýenleri ýüzüňe ýapaweri. Ynha, ilki bilen ýaşmak, soňam kürte, berekella. Sen ýokary netije gazandyň. Salam, Maral eje. Salam, salam.
Sizi gelniňiz bilen gutlaýan. Oňa bu lybas nähili gowy gelişýä. Bilýän, bilýän.
Üstesine-de nähili ýuwaş gelin. Waý.
Agzyndan bir söz-e çykyp bolanok. Waý, waý, waý, waý.
Näme? Bu ne gudret. Gyz jalbar geýipdir. Adam pahyr ölmese, her haýsyny görjek-ow. Ýa Alla. Gel otur han çaý içeli. Gyzym näme jalbaryňy giňräk dikip bolmadymy hä? Ýogsa birhili ýalaňaç ýaly görünýäň. Ýok-la şeýle geýinýäler-dä. Waý waý waý baý waý waý. Görýän welin men size ýaradym öýdýän. Sen owadan.
Eýsem siz meni gelinlik edip alarmydyňyz? Weý, maňa iki gelin nämä gerek? Meň eýýäm gelinim bar, özem gelin lybasly. Dogry aýdýaňyz Marylyje. Men inem bir gelinlik bolarmy? Men mydama işli. Bu gün-ä tigir ýaryşy, ertir bolsa çeper höwesjeňlik. Näme?
Sen muňa-da baş goşduňmy? Ah, garrary wok diýse, ony senem toruna salypdyr-ow. Hawa, Mejit aga biziň ýolbaşçymyz. Ol seni başga lybaslara-da salar. Geçen ýyl ol Murada guşuň ýelegini nakdy, özi bolsa ädikli pişik bolup oýnady. Şondan bäri itler ony duşundan geçirenoklar.
Biz ýene tansam edýäs. Weý, onam menem başarýan, ine seret.
Hany bu twist tansyny nädersiňiz? Onam başarýan. Maral eje, belki siz meni muň üçin ýazgarýansyňyz? Ýok-la, aýdýanyň näme? Şindi ýaşkaň tans ediber, janyň sag bolsun. Onda näme üçin siz Selbini goýbereňzok? Delbini?
Hawa, Mejit aga meni şoň üçin iberdi. Ah, garry köpek diýse, adamlaryň tomaşa etmegi üçin meň gelnimi orta çykarjakmyşlar, wakaly. Tolgunmaň, tolgunmaň, Mary Leje, men bütinleý ýadymdan çykarypdyryn. Delbiň özem gidesi gelýänok, şoň üçinem biderek gaharlanmaň. Ýeri, bes etsene. Menem şony diýýän-dä. Saňa-da bir çen boldy.
Sag bol, Gül jan. Hah, Hudaýa şükür, gidýä. Ýuwnuksyz külçik, mundan buýana şu ýere aýagyň çekilmesin.
Diýmagla, Güljan, besdir!
Selbi, meň köwşüm nirede?
Oňa aýt, Razyýaň ýanynda. Gelnejem radioň ýanynda diýýä.
Ähli zady awtordyň döredipdir. Basym täze jaýa göçmeli gelin bolsa jaý agyrdyp ýör ýer näme diýjek. Ýogsamam meň gözleýän zadym nämedirä? Janmyrat, men saňa näme çekip bereýin? Maňa tank çekip beräý.
Tank şeýle ýokardan ýöräp bilenoga, onsoňam ony gara reňk bilen çekmeli.
Onda wertolýot çekip beräý. Men wertolýot çekip bilemok.
Beý-be, bu çekeniň güne meňzeýä-le.
Dogry, Ondan başgada o güle meňzeýä oň ady çopan telpek.
Onda sen şeýle güller köp çekiber. Bolýa, şonda bize ýaz geler. Hawa. Selbi, hany Radýa nirede? Radýa seň köwşüň ýanynda. Hä, şeý diýsene.
Onda meň köwşüm nirede? Üns beriň üns beriň gepleýär ýerli oba radiosy. Hut şeýtanyň özem şuň ýaly bulaşykly edip bilmezdi, eýsem meň nagt düşäm ýerdekä. Şu gün ine pagta meýdanlarynda öz pagta ýygýan maşynlaryna erk edýänler üçin, häzirki pursatda bolsa geçirilýän umumy oba medeni çäresine gatnaşyp bilmeýänler üçin. He Jemşit, ýygnaga barýarmyň sen? Bileräk gidäýeli. Hä, bolýa, bolýa. Siziň sadyk guluňyz obanyň täze medeni ojagyndan gepleşik alyp barýar. Ir ertirden täze medeniýet öýüniň Waý jaýyna başym adamlar aýlanýa ýygnanýar. aýak üstünde durup bilemok. Häziriň özünde ähli zatlary ýerli ýerinde goýuň. Eşidýäňizmi men size diýýän. Eje meň wagtym ýok. Men ýygnaga gitmeli ahyry. Bahar güneşine maýlan howa. Sen näme gözlýäniň özüň bir bilýämiň? Seň näme işiň bar şu ýerden ugra hany saňa ýygnakda garaşýalar. Hormatly radio diňleýjiler bu dabaranyň sebäpkärleri bolsa ýönekeý zähmetkeşler, al kakmyş diýsän meň köwşüm niredekä? Olar özleriniň zähmeti bilen ekin meýdanlarynda ýurdumyzyň gülläp ösmegine öz mynasyp goşantlaryny goşýalar. Häzirki günüň zähmet gahrymanlarynyň atlary hemmeleriň dilinden düşmeýär. Olaryň atlaryny biz elmydama buýsanç bilen tutmaga borçludyrys. Olar zähmet gahrymanlary hemmeler tarapyndan hormatlanýan Nurguly Çaryýew, ýüpekçileriň ýaryşynda bolsa ençeme gezek ýeňiji bolan Maral Şamyradowa. Sen meň çüýşämi görmediňmi? Onsoňam meň köwşümi görmediňmi? Näme akylyňyzdan azaşdyňyzmy? Olar özleriniň täze-täze Üstünlikleri bilen bizi ýene-de şatlandyrar diýip Näme umyt edýäs. gözleýändigim ýene ýadymdan çykdy-da. Mähriban radiodiňleýjiler, goňşy obalardanam biziň ýygnagymyza gatnaşýan myhmanlar bar.
Ýer, saňa näme gerek?
Men öz köwşümi gözleýän.
Hany-ha dur seň köwşüň?
Sag bol, kaka. Olar üçin uly Waý waý waý waý sen näme dälirdiňmi? Adamlar zähmet Ejeň bilen oýun etjek bolýamyň? garşylýarlar. Köwşümi bersen eje gözläp ýörün. O meňki. A şeý diýdä ýüregimi ýardyň a gorkuzlyň. Me, alyn hä, al.
Onda men gitdim. Gidiber.
Häzir bolsa süýkçülik Taňrym, bu ýerde basym men öz kellämem ýitirerin. Jemşit sen gidýämiň?
Garaş, häzir barýan-la. Oglum, sen maňa kömek etsene. Näme diýsene, kaka, sen öz nas-çişeňi tapýançaň ýygnagam gutara. Gözleşäý-dä maňa. Gadyrdan radiodiňleýjiler, oba geňeşiniň başlygyna söz bereliň.
Ol öz çykyşynda geçen ýylyň jemlerini jemleýär.
Şeýlelikde, işiňiz oň bolsun! A biz bolsak, gadyrly radio diňleýjiler, siziň bilen bir Men bir arazjyk dynç ýerlerini ozal alalyň. gözledim ahyry.
Ýer maňa bu ýerde näme gerek boldukaý, huşum gursun, häzir bir ýadyma salaýyn, köwüş, çüýşe, çüýşe, weý, eýsem men çüýşäni tapmadymmy? Ýeri sen nämä elewräp ýörsüň? Sen meň naçüşäm nirä dykdyň? Weý!
Ahyr näme gözleýänim tapdym men seň naçüşäň gözläp ýördi ahyry ine ol bu ýerde eken ana al.
Bolýar.
Eger saýrak guş bolsamdym, gündizler hem gijelerine gaýnym hakda saýrardym iň arzyly nagmalarymy. Gelin bolup öýe geldim. Goý bu pursat şatlyk bolsun, goý meniň bu nagmalarym Her gün siz üçin ýaňlansyn. Wah wah eý.
Goý şatlykdan doly bolsun. Ýadadym. Bu günlerem pursatlar aýdymlarym ýaly bolsun şadyýan duşuşyk sagatlar.
Tüweleme. Tüweleme.
Gaýyn enem siz inçe inçe. Kyn günleri görüpsiňiz, bu hakda mährem gözlegiňiz hem ýygyrtlar gürrüň berer. Gelin bolup size geldim, gyzyňyz ornunda görüň, Taňrym bu maşgalamyza baky agzybirlik bersin. Goý gijeler hem gündizler şadyýanlykdan doly bolsun, meniň size bagş eden aýdymlarym ýaly bolsun. Duşuşyk pursatlymyz. bagt nurundan doly bolsun. Wah gelnim gowula el aýak ýaly iş ýakmaz däl. Şäherli gyza meňzänok.
Men size bir iş bilen geldim özem gaty gyssagly. Selbi, hana seret, bize bir-ä geldi. Eý, öýde kim bar? O-ho, biziň teatr üçin hakyky hazyna. Ýöne biz bu hakda entek gürleşeris. Häzir bolsa, gözel gyz, hany, meň gündeligimde näme ýazylgyka, seredip göreliň, seredip göreliň. Şeýlelikde, şeýlelikde, maňa belli bolşuna görä, siz bu ýere lukman bolup işlemäge gelipsiňiz. Eýýäm üç günem geçipdir. Näsaglar bolsa size garaşýarlar. Sungat diýlen zat ajaýyp zat, ýöne gynansak-da, siziň gaýynyňyz muňa düşünmeýär. Aýtsaňyz daň, siz biziň sahna oýunlarymyzyň bezeg işlerini edip bilermisiňiz? Eý, Ballin, bu näme, gürläp bilenokmy? Oňa ulylar bilen gürleşmek gadagan ahyry. Ol ýaşynmaly, ulylara hormat goýmaly.
Selbi, maňa beýle hormat-sylag gerek däl.
Sen oňa näme öwredýäň?
Men oňa hiç zat öwredemok, ýöne ynha, sen welin iş baryny bitiripsiň, şeýle owadan ýaşymy Seň aklymda işiň saklaýan. däl, sen öz ýeriňde görkezme ber. Bu ýerde bolsa men öý eýesi, onsoňam o saňa däl-de, maňa boýun eger. Eger sen ýene ýekeje gezek şu ýere geläýseň, üstüňe it küşgürerin. Maral gyzmalyk etmesele, men bu ýere möhüm bir iş bilen geldim, duýdurýan, eger seň gelniň şunuň özünde arçynyň ýanyna barmasa. Seň arçynyň maňa höküm edip bilmez. Ol seni oba geňeşine çagyrar, şonda sen görersiň näme edýänini.
Döwçüň. Weý, meň günäm nämemiş?
Seň günäň gelniňi döwlet işine goýbermeýärsiň.
Weý, başda şeý diýip aýdaýmaly ahyry. Hamala sen eşitmedik ýaly, men radio arkaly birnäçe gyzyk aýtdym ahyry. Ýok, eşdemok, eşdemok.
Ýok, men aýtdym.
Özüň weläýseň bolmaýamy? Çaý içip giderdiň, gelnim bile gutlardyň. Men seň ýanyňa gelsem, sen itiň küşgürýäň. Wah, gelnim şeýle bir ýuwaş diýenimi iki gaýtaladanok-da, özem şeýle bir owadan. Belki şeýledir, ýöne şeýle owadan gelni kürtäň astyna saklamak gowy däl. Heý, obada senden başga şeýdip gelniňi işe öwürmän ýören barmy? Bar, bar, bar, bar, işiň bile bolsana. Eý, Taňrym! Gelnimi arçynyň ýanyna äkitmeli borug. Janmyrat, oglum, gelnejeň bilen bileje git. Seret, ulylar bilen sensiz gepleşmäge milt edäýmesin. Salam siz kim bolmaly.
Ejeňe aýt biz gidýäs.
Eje gelnejem neme diýä. Biz gitdik diýä.
Janmyrat meň ýanymda bolar. Janmyrat meň ýanymda bolar. Wiý howwa men oň ýanynda bolaryn.
O nähili şu durşuňamy. Howwa şu durşuma.
Howwajy durşuma.
Sen garantgy ýaly-la. Utanaňokmy?
Ýönerägem geýnip bolardy, ýöne men arçynyň ýanyna barýanda, toý lybasynda maňa sy bolýa. Ýönekeýräk meýnip bolardy, ýöne men Arçyryň ýanyna barýanda. Ýok-la, siz meň ölümimi isleýäňiz, heý, şeýle görnüşde bir adamlaň arasyna çykyp bomy? Eger men Arçynyň ýanyna gidýän bolsam, şeýle lybas ýaraşykly bolar diýip pikir etdim-dä. Eger men Arçynyň ýanyna gidýän bolsam, şeýle pikir etdim-dä. Men bolsa ýaraşykly däl diýýän, sen öz köýnegiňmi geý? Bu meň köýnegim.
Gelnejem dogry aýdýar, bu hakykatdanam öz köýnegi. Sandykdan çykaryp alanyny öz gözüm bilen gördüm. Ugra şu ýerden bu zatlara goşulma. Men gelniň lybasy barada aýdýan. O nähili ýaşmakly hem kürtelimi şeýle görnüşde men arçynyň ýanyna gitmelimi? Men lukman ahyry. Gelnejem lukman.
Diýmek sen gelinlik lybasyny geýjek däl-dä? Ýok.
Ýok.
Soňky gezek soraýan. Nýet? Ýok. Onda şu sypatyňda men seni öýden çykarman. Näme?
Aýdýanyňyz näme? Siziň diýýäniňiz näme enesi?
Şu sypatyň diýýäniň näme eje? Häzir men saňa nämedigini görkezerem, eý, Garagolly sen!
Bir, iki, bir, iki, hiňňillige, hiňňillik, hiňňillikde badallyk! Eheý, Jemşit geldi!
Uzynly gün ulagdan düşmedim. Ähli ýerleri aýlanyp çykdym. Näme täzelik bar, Janmyrat? Eý, ejem telbä käýindi. Oňa mysalaň ursun diýdi, näme edendigini bilemok. Näme, näme?
Selbi, hanaýdan näme boldy? Siz näme üçin tersleşdiňiz? Ýene şu eşiklim zerarly. Meni arçnyň ýanyna çagyrdylar, menem geýindim. Ýöri, ýöri, arz ediber, arz ediber, arz ediber! Ejesini ýamanda soň oňa ýarar öýdýämiň? Ol şu gün maňa mysalaň ursun diýip käýedi. Seň aýalyň utançsyz. Ynhaýyn meň utançsyz diýýä. Haýsydyr bir ýönekeje zatlar zerarly meni it masgara çekdi-de.
Ýok.
Oňa men mundan beýläk çek ýatyram.
Ýok, ýok, ýok.
Men indi mundan beýläk bir zat aýdyp bilmerin.

Eje bolşuňyz nähili düşünşäýmelä?

Ejem, men seni atar öýdüp gorkýan.
Oň meni gowy görýändigini bilýän. Ýöne men dabanymdan depäme çenli ýapynyp näsaglar kabul edip bilmen ahyry. Işde eşigiňi çalşyrmak bolsa diňe adamlary üstüňden güldürmek-ä.
Eger biz şeýdäýsek. Meň pikirimçe çykalga bar.
O nähili çykalga? Janmyrat, ejeňe aýt, biz gidýäs. Eje!
Biz gidýäs! Hä.
Etsegiz Alla ýaryňyz.
Ýa, eje, sen näme üçin ýapraklaryňy ýuklaýaň? Men täze jaýyma-da barýan ahyryn. Ilki men barmaly.
Ýüpek gurçuklaryny iýmitlendirmeli. Soňra gidip. Ýöne men gidip bilmen ahyryn men o ýerdäki palçym gatyýar. Zyýany ýok, gatasa ýene bir gezek Sen näme üçin düşünmeýäň jaýyň işi bilen meşgullanmak üçin men şeýle kynçylyk bilen ýekeje gün rugsat aldym. Geljek hepdede göçýäs. O ýerde bolsa entek penjire gapylaram ýok. Menem meň ýüpek gurçuklym illeňkiden öňürti pile sarar diýip söz berdim. Orta ýolda galmaz ýaly gowusy sen şu tyrryllygyňy düzet. Onýança menem birazjyk ýaprak ýygaýyn. Ýa, eje, sen nirä?
Eje, o ýerdäki ýapraklar bu ýerdäkiden gowy ahyry. Wah sen ýaprak tanýamyň diýsene.
Näme diýsene eje eger isleseň ýapragy meň özüm ýygaýyn.
Ýeri ýeri aýrylsana kakaňam bir gezek ýaprak ýygyp hezil berdi onam eşek iýdirdi. Eje men beýtmen.
Köp geplemede şuny sakla.

Eý waý! Näme waý?
Özüň günäkär, ýolda durma. Al hany! Gözüme goşa görünýär, ýadapdyryn öýdýän. Janmyrat tahýasyny gaçyrypdyr. Sen ony näme üçin beýdýäň? Ýerde goýma ahyry!

Henize çenli akylyň aýlanmansyň. Besdir, akmaklyk edip bildiň-le. Seredip oturma-da tur hany. Tizräk gideliň.
Otur entek, ejem gidenok.

Seň aýdanyň näme ýeri wakaly hop aha. Tapmadyň tapmadyň tapmadyň tapmadyň. Siz şu ýerde duruň mümkinçilik bolan wagty men sizi çagyraryn bolýamy hä. Häzir gidýäs häzir gidýäs häzir gidýäs.
Sen ýapraklar gowja daňdyňmy. Gowy daňdym la ýeri sen nämä tolgunýaň eje. Sen nirä barýaň? Men ýapraklar nähili daňanyny göreýin, ýogsa ýolda gaçaýmasyn. Eýýäm giç, wagt ýok, ejem. Men onsuzam gijä galdym. Oho, men bir zat undaýypdyryn. Sen garaşda oturyber, eje. Mehini çumsakla, bu maňa palçyk garmaga gerek. Ýöne sen bilip goý, bu örän zäherli suwuklykdyr. Eger ýekeje damjasy ýapraga düşäýse, seň gurçuklaryň ählisi gyrylar.

Hä-ä-ä! Görüp otursak bu suw ekeni. Al eje.
Seni gutlaýan Selbi. Öz gaýnyňa buýsanyp bilersiň. Halyny okap görsene. Agyr zähmet, sütem hem kemsidilme, Maral ejäň zulumedijiligi biziň hakykatymyzyň halysynyň ýüzündäki tagaşyksyz tegmildir. Heý, şeýle zat bolarmy? Tutuş obamyz şu makala hakynda gürrüň edýär. Meň pikirimçe Mejit aga örän öte geçipdir, bu näme zulum etmekmi? Ýüzüňi ýap, hiç kim bilen gürleşme, gepiň gerdişine görä aýtsam muňa meň özüm razy boldum. Bu ýönekeýje hormat goýmak ahyry. Has takygy kemsidilmekdir. Men beýle pikir edemok. Sen näme üçin kemsidilmek hakda gürrüň edýäň, o beýle etmek islänoga. Ýöne ol şeýle pikir edýä. Eýsem, Öňde-soňda bu ýagdaý saňa ýaraýan bolsa, bu hakda mundan artyk gürrüň etmäli. Maňa ýaranok. Ýöne ine bir gün geler, şonda ol özüniň mamla däldigine düşüner diýip men ynanýan. Sen garrak tapdan düşeňde şo gün geler-dä. Sag bol. Ýöne sen düşünmek isleýäňok. Ýüz ýyllykda kök uran däbi bir günde üýtgedip ýa-da aradan aýryp bilmersiň. O şo däp bilen dogulypdyr, şo däp bilenem ösüpdir. Ol şondan başga hiç zat görmändir. Bu üstünden gülmeler, makalajyklar bolsa diňe oň derdini artdyrýar. Eýsem, şuň bilen bir zatlar üýtgedip bolarmy? Şoň üçinem sen umuman gol gowşuryp oturmagy seçip aldyňmy? Ýok. Ine görersiň. Betbagt gyzy köne dessura uýýan gaýynenesiniň elinden Selbi Saparowa işde päsgel berýänligi üçin ýaşmygyny aýyrmaga özünde güýç tapdy. Samsyklama, ýazylanokko.
Bu ýerde şeýle diýibem ýazylypdyr-da, Ol öz gaýnynyň süteminiň garşysyna adalatly baş göterdi. Äber bärik. Tegmil. Maral biziň hakykatymyzyň halysyndaky gara tegmildir.
Maral, Salamalik! Näme, haýat gurýamyň? Hawa, hawa, gurýan. A gaty dogry edýäň. Belendiräk guraweri, seň öýüňde ýaşajyk gelniňem bardyr. Bu ýerde bolsa ýolam bolaý, her geçen oňa tiňkesini tikerdirer. Dogry edýäň, Maral, dogry edýäň. Mök gelmän geçen. Belki eşidensiňem, aňkawyň gelni barada näme diýýänlerini? Eşitdim-le, medeniýet öýünde tans edýämiş. Hakyt dilleşen ýaly.
Tüýnde ýalaňaç ýaly diýýäler.
Jereniň öz gelnini nähili magtandygy ýadyňa düşýämi? Elbetde, ýadymda, ýadymda. Şeýle ýuwaş gelnim bardy. Ynha, ine saňa gerek bolsa, Kazyýet berdide o hakda ýazýarlar özem tansetiýa. Maral eşdişime görä senem gelniň bilen gazetde suratyň bar. Ynha gazetem bar. Hany Janmyrat bu ýerde olar hakda näme ýazylandygyny bize bir okap bersene. Nirä? Sen näme üçin ullaň gürrüňine goşulýarsyň? Gargalar. Hakyt ýere bakandan ýer gorkar diýleni-dä. Ýör, gideli. Gör nähili gatyrgany ugrady. Beýlekileň gürrüňini etmeli bolanda iki paý berlen ýaly. Özüniň çetine deglende görseň-oň boluberşini.

Nir nähili taňňyllaýaňyzmy? Hawa azajyk. Selbi şu gün menden bir zady gaty gören ýaly görünýär. Oňam öz sebäbi bar Mejit aga. Sebäbi?
O nähili sebäp?
Ýeriňizden gymyldamaň. Ine, bu bolsa siziň makalaňyz üçin. Jemşit, Jemşit, tizräk borsana, ejem hassahana gitdi.
Heý, aly kakmyş diýsäni. Tizräk, ýeri tizräk bolsana. Be, sakla şuny. Ýene-de ýedi gezek sanjym eder, siz guduzlamadan halas bolarsyňyz. Men hiç zada düşünmeýärin.
Bu itleň menden näme kasdy barka? Haýran galaýmaly, heý?
Hä, eýsem bi sen däl. Bu men.
Diýmek bu sen däl-dä?
O nähili men däl? Men? Bu men ahyry? Elbetde ol oň özi.
Size näme boldy, Maral eje, siz ýarawsyz bolaýmaň. Geliň, oturaýyň.
Hany onda Selbi nirede?
Olam bar, olam şu ýerde, ine, goňşy otagda. Ine, şu taýlarda.
Ony çagyr şu ýere. Belki sizi oň ýanyna ugratmalyr-ä, ol goňşy otagda. Oň yzyndan ylgap ýörer ýaly men ýaş däl, goý, şu ýere gelsin. Ýöne ol şo ýerde. Men aýtdym ahyry.
Maral, belki ol sanjym edýändir, belki bir adamyň ömri onuň elindedir. Sen, sen gürleme, ýazyjy sumak! Maral.
Sen eýýäm takal okap bildiň, onsoňam sen şeýle sözleri nireden tapýaň, iň bolmanda, Dogrusyny bir ýazsadyň. Marylyja gykylyk gerek gel. Ýalan, ýaşryk zatlar ýazyşdyryp. Eger sen şeýle hasap edýän bolsaň, ýalany çykaryp ýazaý, gazetdäki maglumatynda. Özüň ýazarsyň.
Nämedir otyky, ol, umuman, otur-da ýaz. Maryl, munyň welin size näçe hormat goýýanymyzy men başaryp bilmen. Ýok, edersiň. Men ýazdym, sen ýalana çykaraý. Ekin garantgysy. Bu masgaralamaň üçin biz seň bilen eres merde gürleşeris.
Han selbi nirede?
Me şuny selbä bersene.
Ütülen horaz! Maral, muň üçin sen maňa jogap bermeli borsuň. Hä, saňa näme, ýaramadymy? Hakykat gözüňe dürtülýämi? Bu ýerde çykalga nirede? Eýsem, meni isledigiňçe kemsitmek bolýa-da, şeýledir öýdýämiň? Sabyr et! Seni o dünýede arwahlar düýt-müýt etsinler, Saňa Berden! menden näme gerek? Men saňa aýtdym ahyry, ýalany çykaryp ýazaý diýip. Eýsem, sen meni ýene näçe wagtlap kemsitjek? Eýsem sen gelniňi näçe wagtlap kemsitjek? Eýsem sen ondan soradyňmy meň ony kemsidýändigimi? Maral, bu ýerde diňe anyk maglumatdyr. Ýekeje-de ýalan söz ýokdur. Sen meni hemmeleriň öňünde masgara etdiň, şonuň üçinem sen jogap bermeli borsuň. Men etraba çenli ýeterin, ýöne hakykaty gazanaryn. Haýsy hakykaty?
Sen o ýerde näme edýärsiň? Waý men betbagt aýal, maňa gelnimi öýden çykarman saklamaga päsgel berýärler. Ýoldaş Arçyn maňa kömek ediň maňa kömek ediň şeý diýermiň sen. Men aýtjak zadym tapar näme aýtjagym men bilerin. Selbi men seni kemsidýänmi. Men seni kemsidýänmi. Ýok.
Ýok.
Eşdemok.
Ýok.
Ýeri neý näme diýersiň. Ýekeje-de ýalan söz ýokdur. Diňe anyklanan maglumatlar. Aýtsana gyzym, sora şondan. Sen medeniýet öýünde tans etjekmi? Sen medeniýet öýünde tans etjekmi? Ýok, ol meň başarjak zadym däl. Ýok, ol meň başarjak zadym däl. Hä? Ýok, ol meň başarjak zadym däl.
Men hiç zada düşünmeýärin.
Aýtsana, Bu galtaman seň suratyňy nirden alypdyr hä? Aýtsana, bu galtaman seň suratyňy nirden alypdyr hä? Men bilemok, bu men däl. Bilemok, bu men däl.
Ynha men saňa näme aýtmakçy, şindi giç dälkä aklyňy aýlansaň-a gowy bolardy. Öz halkyň däplerini hormatlamak gerek. Elbetde, Maral, nähili däpgine seretmeli ynha sen? Ah, sen nähili däplerdigine seretmelmişiň. Biziň däplemimize saňa ak girse-de aň girmändir. Durmuşa düşüneňok. Şoň üçinem oňatja oýlanyp gör.
Serbi, men seň üçin şeýle bir tolgundym. Men bolsa ogurlyk eden ýaly birhili oňaýsyz ýagdaýa düşdüm. Biderek zat.
Ähli zat garaşanymyzdanam şowly bolup geçdi, ýör gideli.

Bu ak ýektaýam saňa gaty gowy gelişýä gyzym.
Eje sen nire? Ejem aglaýa. Siz näme üçin oň üstünden güldüňiz?

Ine dermanyňy getirdim. Şeýle yssy a sen bolsa basyrnypsyň.
Şamyrat. Meň ýüregime sowuklyk aralaşdy. Olaň nähili gülüşendiklerini sen bir görsedik.
Men gorkýan. Hiç zadam bolmaz. Ýok bol şu ýerden. Biziň maşgalamyzy masgara etdiň. Indi men adamlara nädip görneýin? Git şu ýerden! Bolýar, men giderin.
Eje, oňa bu eşikde işe gitmek oňaýly däl ahyryn. Wah, sen emelsiz! Ynha, öňler Şeýle zatlar üçin aýaly öýden çykaryp kowardylar.
Indi senem meň şeýle etmegimi isleýärmiň, eje? Ýok, men başarman. Tä-heý-de weli. Sen näme hemmeleri ajyň pürküp dursuň, saňa näme gerek?
Indi maňa hiç zat gerek däl. Men ýöne rahat ýaşamak isleýän. Oň näme kynçylygy bar? Men ondan sähelçe zat isleýän-ä. Ýeri boldy, mundan artyk çydap biljekkä men gidýän. Örän oňat çykalga. Sen maňa düşünsene, Selbi. Sen galyp bilersiň.
Köp sag bol.
Ýer onsoň sen nägil pikir edýäň? Men bu ýerde ýaşamaly, a sen bolsa şäherde, şeýlemi? Mende başga çykalga ýok.
Nähili apaň zat. Nika toý sahnasyny oýnadyk, indem aýrylyşýas. Meň ýerime bolsaň, sen näme ederdiň? Hany aýtsana, men näme üçin okapdyryn? Men özüm bu ýerde diriligime ýere gömüp bilmen ahyry, ejeňem ynandyrmaga meň güýjüm ýetenok.
Gelnimiz öýden gidýä. Ol örän dogry edýä. Başga biri bolan bolsa, ilkinji günem gaçyp giderdi, şindem şo gelin çydady. Nähili masgaraçylyk! Sen ony şu derejä ýetirdiň. Sen goňşy aýallaň gybatyny azyrak diňlän bolsadyň, öz maşgalaňy aýap saklap, goh-galmagal turuzmadyk bolsadyň, Ýeri sen näme üçin şu esgiler zerarly oňa gün bereňok? Ine seň söýgüli ogluňam-a saman şlýapa geýip ýör. Näme üçin telpekleýenok? Sen näme üçin oňa şony etdireňok? Üstesine ozal üýtgeşik bir çür ak penjegem geýen bolýar-a. Äý, ger bolýa-da.
Meň oglum injener. Eger seň gelniň injener bolan bolsa näderdiň? Ähli işem oň aýaly bolanlygynda-da.
Saklansana Selbi. Gel öz ýagdaýymyzy düýpli seljereli.
Jemşit, bu bolup geçen zatlardan soň ol meň bilen ýaraşyp bilmez ahyry. Gel onda men näme etmeli?
Men seň üçin hiç kim bolýan-da. Jemşit, biz seň bilen ýeke özümiz däl ahyry. Olaram biziň maşgalamyz. Eger oňşukly ýaşamak başartmasa onda. Ynha ertir biz täze jaýa gireris. Biz o ýerde nähilek agzybir ýaşap bileris.
Täze jaýymyza baryp gaýdaýyn. Şo ýerde duz goýup gaýdasym gelýär. Belki peýdasy deger.
Ýet ol, ýet ýok bol, ýet ýok bol diýýän. Aýal beýläk, ýet ýok bol. Aý, seňem bir diýsänim, ýet ýok bol.
Enesi, siz nirä barýaňyz? Duraweriň, enesi, aýak çekiň. Meň sözümi diňläň, ene, diňläň meni. Maral, gelniňi diňlemek gerek. Duruň, men gidýän. Bolan ähli zatlar üçin meň günämi geçiň. Täze jaýa gözýaş bile girmek bolmaz. Jemşidi nirde goýduň?
Ohow, Maral, seni täze jaýyň bilen gutlamak gowymy? Ertir özüne men bu habary radio arkaly habar bererin. Ýalana çykarmasyň gerek? Aýrylsana, seni diňlemäge wagtym ýok. Eje, minsene, men seni eltip düşüreýin. Hudaýa şükür, özüňden bilipsiň. Bir, iki, sag aýakdan, bir, uf, bir, iki, üç, dört, bäş. Ohh! Bir, iki, üç, dört, bäş. Alty, ýedi, sekiz, dokuz. Urra! Janmyrat ýeňdi! Urra! Janmyrat ýeňdi! Janmyrat ýeňdi! Urra!
Janmyrat! Janmyrat! Janmyrat! Maňa bu ýerden düşmäge kömek etsene!
Häzir men size kömek ederin!

Ýurt garşy alsyn Maral. Sag boluň sag boluň. Täze jaýa göçýäňizmi? Hawa. Saňa täze jaýda bagt arzuw edýän Maral. Sag boluň sag boluň.
Film türkmen telewideniýesiniň Altyn asyr Türkmenistan teleýaýlymynyň Terjime bölüminde türkmen diline geçiriler.